Akkana jette Ummu Kulthum intalli Abii Bakri Siddiq radiyallahu anha, Rabbiin kadhadheetin yaa Rabbi jaarsa jaalala akka roobni samii roobutti natti roobu naa kenni jedheetin kadhadhe jette. Ammas kan Rabbiin akkaan gabbaraa tahe naa kenni jedheetin kadhadhe jette. Farazaqaha Allaahu Xalhata ibnu Ubeeydillahi ahada asharatal mubashiriina bil jannah. Rabbiin isii razzaqe jaarsa Osoonii fi inni addunyaa tanarra deemuuti, Yaa Xalha ibn Ubaydillah ati bar warra jannataa irraahi kan Rabbiin jedheen, nama kurnan san keessaa nama tokko jechuudha, Xalha ibn Ubaydillah. Jaalala isii irraa gizeen fi jaalala isii inni isiif qabu gizeen ifi himtu maal jetti Ummu Kulthum, Kaana idhaa ra'aanii tahallal, wa idhaa sami'a sawtii tabassam. Xalhaan kuni gizeen ifi na arge sosocha'eeti naaf gammachuun takka isatti dhagahamti jette. Yoonii fi sagalee tiyya dhagahuu qofaa fi

illaa wada'aa lii qabla nafsihi takkaa lubbuu ofiitiif kadhachuu barbaadee salaata keessattiis naaf kadhatu malee hin taanee lubbuu isaa duraa jette jechuudha jaalala isaa gizeen ifii ibsitu ummu kultuum. Akkana jechuun yaqiina yoo qabaatte rabbiin siif kenna jechuudha waan atin iyyatte. Garuu immoo yaa saahibii waanin sii dhaamu keessaa Waan namni sii laale inuma hin fuudhin jireenya kee keessatti jaartii namni sii laale hin fuudhin atilleen akkasuma jechuudha hin heerumin waan namni sii laale yoonii fi ofiif kan ittin amanne taate irra jaalatamaan namaa si biratti haadhaaf abbaa keetii mi yoonii fi haadhaaf abbaan kee ka sii laalan taate jireenya kee keessa hin seensisin nama san maaliif jennaanin akka feelasufni tokko jedhe takhayyal anta jaalis fi arba'a juduraan jedhe yoonii fi mee ati jidduu girgiddaa afurii keessa teessee intala fuute sanii wajjiin waa'ee jaalalaatii fi waa'ee saayisoolojii fi waa'ee faylasuufaatii fi waa'ee adda addaa irraa ati hojii haasoytu isiin lafaa kaatee ashaan har'aa maali yoo kasiin jettu taate jireenya kee keessatti akkaataa ati itti hojii jiraattu si dhibe jechuudha. Kanaaf waan namni siin laale osoo hin taane waan ofiif itti amantu dalage jechuudha. Waan ofiif itti amante san waan ofiif hinaaftaa fikiraa tiyya wajjin ni deemette san sanitti seeniin siin jaa. Dubartilleen akkanuma jechuudha. Garuu immoo waan Rabbi irraa laffaatee argatte kana akkuma Ummu Kulthum qabatte kanatti qabachuu si barbaachisa. Yookaan immoo keessattuu namni caaqilli yoonii fi ol qabee, gaqqabee, mirga, bitaa laalee gama hundaan kan si dadhabu taate jireenya kee keessaa bahuudhaaf akkaataan inni itti dadbahu akka cajiinaa keessaa rifeensa fuudhanitti yookaan qooshaa yookaan qamashaa waan jedhamu keessaa rifeensa akkasiin luqqisanitti jireenya namaa keessaa luqqaa jechuudha namni caaqilli osoo niifis illee hin miine osoo ofillee hin miine. Kanaaf waan laffaatee Rabbi kadhattee itti argatte jabeeffachuun waan keeti. Ammas waan ofiif itti amantu dalaguun kee yoomiyyuu akka sin kasaarsine beekuu qabda jechuudha. keessan miitanii irra ooltanii osoo inni quba hin qabne gartee qaadii dhayxanii jaarsa si jaalatu hin jiru jettanii hin du'e jettanii takkii gartee hin bade waggaa torba jettanii sobaan buuftan warri dhiirarree warri mallaqa shamaraa gartee birrii hagana naa kenitu malee nikaa sirraa hin hiiku yooin qabritti hin galta Wayiin akkas taata, sittillee hin hajamu, akka raahaa argattullee sin fedhu warri jettaniinoo, Rabbi sodaadhaa isiniin jenna inshaallaa obboleeyyan keenna. Kanaafi warri nikaah keessan hin jaddada, hin jaddada, nikeenni keessan mushkilaa qabu, dhaamsi akka hawaasaatitti ani isinii dhaamu, Warri buttaan wal fuutanii osoo zinaa waliit dalaydan nikeenni isin hidhame nikeenni keessan mushkilaa guddaa qaba itti saalfachuu deemtaa deebi'i sirreeffadhu deebi'i akka sirreeffatantu jira shari'aan islaamaa akka itti sirreeffatantu jira nuun jette namni dubartiin osoo iddaa jaarsaa keessa jirtu jaarsa wal lollaan jaarsi afaanuma takka si hiike jennaan deemtee herumte iddaa hin fixanne fedhu jaarsi deeffachuu dandaha namaa hin galu takkattima afaan isaati Bar si hiik sin barbaadu naan jedhe inni sin barbaaduu tana aaridhaaf jee nama garii bar si hiikeyyuu hin jenneeni sin barbaadu jeen afaanumaan kanumatu hiikkaa ta'e dhaqanii heeruman ilmaan lama sadi dhalan gaafa kaan dhufani muhaadaraa yeroo dhageeffatan hamma jaarsi keessan isinirraa buusutti hamma qaadiin furmaata isini godhutti nikeenni keessan hin jiru ganaa eega ilmaan shan dhalte amma yaadatti seente laal hiraar

Kan onnee irraa kaaftee yaa Rabbi guyyaa har'aa guyyaa badhaasaa naa godhi, yaa Khaaliqa guyyaa har'aa guyyaa ijaabaa du'aa'iin gad deebitu naa godhi yoo ati onnee irraa qalbii wajjiin laa Rabbi afaan hin laalu qalbii ilaala je'an. Inna Allaaha laa yanzuru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanzuru ilaa quluubikum wa a'maalikum. Akkana je'an, Rabbi fotoo namaatitti hin hajamu je'an. Uffata namaatitti hin hajamu. Gabbinnaa fi bareedumatti suuraa keetitti Rabbi sin hajamu maal jennaan walaakin yanzuru ilaa quluubikum wa aamaalikum qalbii fi dalagaa laala je'an Rabbiin qalbii tantee waan isiin hawwitu laala Rabbi malee gartee kunnoo arraba arraba qofaan aamiin hin je'in ati onne irraa kaasi walitti fidi qalbii fi onnee fi jasada kee kana guutun aamiin je'i qalbii kan kee kana guutu irra kaayi alaa yaqiiniin yoo kadha yoo aamiin jettu kana immoo ni argadha je'i jala sara'i maa shakkita atti abboo Way rabbi shakkaa si uumee gaafa duraa bar ni taha jee si uumee kaaliqni kaaliiq gaafa duraa ni taha abdurahmaan ni kallaqama jee si kallaqee si razzaquu hin dadhabu rabbi fiizaa dunyaa fuudhee harka si kaahuu hin dadhabu miskiinummaa ati keessa turte kana keessaa tujjaara si godhuu hin dadhabu rabbal aalamiinni kanaaf obboleeyyan kiyya rabbi tujjaara si haa godhu aboo niyyaa hin gabaabbatin nama niyyaa gabaabatittillee hin saahiboomin yaadi yaada ol fuudhamaa yaadi ibboo akka kuftetti hin hafu Nama addunyaa nama rabbiin keenna gartee ja baasboora addunyaa itti kenne kana beeyta ufii hin fudhanne wallaahi kaaliqa godheef rabbiin isaa godhe sun sillee hin godha akkam alaa yaqiinin dhugarratti rabbi kadhadhu aboo rabbi ol nuu haa fuudhu gaalii keenna kana rabbi ol nuu haa fuudhu gaalii yaadaa muraada qaba naan jedhe as dura yaadaa muraada gaalii rabbiin isaa haa guutu rabbi haa gammachiisu gaalii rabbi hajaa kee sii haa guutu rabbi si haa gammachiisu ijoollee cufa Ijoollee warra as jala jirtan ka osoo karaa deemtan nutti gortanille ardha milkii malee Rabbi hongommana kanarraa isin hin baasin. Dhugoomsaa, yaqiina, onne irraa aamin jedhi qaccee arrabaa dhiisi warri qaccee arrabaatiin kadhate ugurruu Rabbi warra keessaatii waa kenna. Guyyaa qiyaamallee Rabbi yowma tubla saraa'ir bifa malkii nama hin laalu qoma nama gara galchee nama laala jedhan waan namni dalage. Areeda kee sin laalu, bareeduu fuula keetii sin laalu, simboo qabaatuu kee sin laalu, gaachana sin laalu, dhaabii qabaatuu kee sin laalu, mee qalbii isaa banaa, qoma isaa banaa mee qoma isan laallaa ja'a rabbi qoma keettu bana mee qoma kin laala aboo, aboo bar qoma keettu laalama, yowma tubla sarair famaa lahu min quwati walaa naasir je'e bar aboo, aboo bar gartee dandeettillee rabbi malee namni takka hin qabu bara, kanaaf rabbiin gartee yahuudaa san harka Jiruu duniyaa kana guutuu naan nahaa je'een sillee yoo ati yaqiina qabaatte sii kennaa isin hunda rabbiin isin haa gammachiisu haajaa keessan rabbi isinii haa gootu sharafaa fi ulfinna rabbi isinitti haa godhu bakka hamtuu rabbi isin dhaabin bakka badduu rabbi isin dhaabin hisdii qalbii kan kee keessaa rabbi haa luqqisu aboo aboo nama hassaduu argachuu namaa dadhabuu ilma horuu namaa dadhabuu qabeenna namaa dadhabuu adeemsa fi jiruu namaa dadhabuu mana namaa makiinaa namaa dadhabuu rabbi onnee tee keessaa haa baasu Abo bar sahabdichi tokko warra jannataa wanni taheen hisdii qofa dhabe rabbiin warra jannataa isa godhe ergamaan rabbi akki jedhe aleyhi salaatu wassalaam gaafa takka osoo masjida keessa tahaa jiran ar'a warra jannataattu nutti ol seenuu deemaa gurbaan tokko ka warra jannataatu nutti ol seenuu deemaa je'an gurbaa shabaabaa tokko dhufee ol seene aboo sahabdicha tokko namuma gartee abu rakash wayii nama akkasittillee namni gartee isa hin laalle wahiittu dhufe Guyyaa lammaffallee gurbaa warra jannataa tokkotu nutti ol seenuu deema jea Rasuulli keenna aleyhi salaatu wassalaam. Gaafa lammaffallee gubra gurbaa kana dhufe. Gaafa sadaffallee Ergamaan Rabbii gurbaa warra jannataa tokkotu nutti seenuu deema jee. Gaafa sadaffallee gurbaan kun dhufnaan sahaabdichi tokko jala kaye aboo aboo gurb Rasuulli guyyaa sadii wal jala warra jannataattu nutti ol seenuu deema jee. Ani guyyaa sadiinuu gurbaa kana arge gurbaa kana nutti seene. jala galeetini waan gurbaan kun dalagee warra jannataa ta'een baruu qaba je'ee wajji gale aboo bar warra jannataa futunu laal warra jannata seenuu futunu mee homa gurbaan kun dalagu jala galee laalaa jedhee wajji gale je'an subhaanallah yoo waliin gale gurbaan guyyaa dalagataa oletumaan galgala rafa aboo aboo ishaa'ii salaatetu wutri isaa salaatee ofirraa rafa gaafa kaani waan addaa waan gurbaan kun dalagu waan silaa addaa eegee irraa dhabee jennaan aboo waa si gaafadhaa waa naa himi je'eeni Eega keessummaa duuka galee eegee irraa dhabe maal na gaafatta yaa aboo si hima jeen. Rasuulli keenna, aleyhi salaatu wa salaami, guyyaa sadi nuhii masjida keessa jiruu gurbaa warra jannataa tokkotu nutti ol seenuu deemaa jira je'an. Guyyaa sadanuu situ ol seene. Ergamaan Rabbii warra jannataati siin je'ani. Aboo gartee kaa mee homa jannata tana sin seensise naa himi kaa waan addaa eegee sirraan argine je'eenii bar. Akkasi hayaa si himaa dhageefadhu jedheen ani akkuma na argitu kana jedheen haalli kiyya bobba ee galee dalagadhee jiruu jiruu kiyya oofadhee salaata shanan kiyya ni salaataa kanuma ibaadan kiyya jedheen garuu haala kiyya keessaa waa tokko qofa si hima jeen mee waa tokko maal naa himta jeen wanniin si himu tokko ani yoo rabbiin namaa waa kenne gammachuu addaa kana qaba jedheen naasuu hin qabu namni yoo waa argate Yoo namni waa argate ani hin gammada jedheen nama saniif gammada yoo ani waa arge tana qofa jedheen adaa tanumatu warra jannataa si taasise jedheen saahabdichi duuka gale tanuma tanuma ee zaan waa hassaduu dhabuuf jannata rabbii seene laa waan namaa kenname gammaduun aboo waan riyoo rabbii waa namaa kenne gammadiif hin nahin Qalbii isaa hin cabsin, jalaa saamuuf itti hin deemin. Aboo warra hisdii dhabuu warra jannatan nama gooti. Haasidummaa qalbii keessaa dhabuu warra homallee hin gootu bar nama san hin hassadda malee homallee hin gootu. Hin miidhamta bilaasha miidhamta. Rasuulli keenna akki jedhe aleyhi salaatu wassalaam innal hasada jedhe waan yon namni nyaatu kun ta'akulul hasanaati. khayrii namaa nyaatti jedhe Rasuulli aleyhi salaatu wa salaam. Waanyoon namni ilma namaa waanyu, shamara shamaratti, shabaaba shabaabatti, manguddoo manguddotti, sheeka sheekatti, mootummaa mootummatti, wannummaan hisdii jedhamu wanni ilmi namaa walitti yaadu tuni khayrii nama nyaatti jedhe Rasuulli keenna aleyhi salaatu wa salaam. Khayrii namaa nyaatti je'an. Aboo yoo nama hassadde, Duniyaa teettu si harkaa harca'a. Yoo jaartii namaa hassadde jaartii teetiin mashaakila walii goota. Wal lolta. Maal jennaan sharriin sharriin deebi'aa bee gartee kuunnoo beeki. Yoo hamtuu namatti yaadde hamtuma si barbaada beeki. Yoo khayrii yaadde hoo khayri si barbaada. Rabbi quraana keessatti inna Allaaha ma'allaziina ittaqaw wallaziina hum muhsinuun Rabbi nama isa sodaatu fi nama toltuu dalagu keessa jira je'e. Nama hamtuu dalagu hoo. Rabbi woliin hin jiru. Nama hasdii namatti yaadu hoo? Nama argachuun namaa isa dhibu hoo? Nama gartee horuun namaa isa dhibu hoo? Nama gartee bareeduun namaa isa dhibu hoo? Ka uffachuun namaa isa dhibu hoo? Ka jireenni kee guutuun isa dhibee yoom nama kana facaasa jedhee yaadu jira bar. Yoom gosaan wol qoochisa, yoom nama wol tahe tokko adda babaasa jedhee dhi gatti waan hin taane ka haasa'u kana keyrii isaa guutuu gartee waan inni qabu hisdiin inni hassadi tun jalaa nyaatti guyyaa qiyaamaa yoo inni shirr shirr ja'a rabbi biraa waa qaba je'ee dhufaa bar hin salaanna hin soomanna ja'a waan sooma balleessu eeggadhu soomanuu qofaa miti ni salaanna salaata ittuma uf beekee baraan je'aa bar ittuma uf beeke waa haasidummallee ittuma uf beekee beeki salaata qofaa miti Sharrillee ittuma uf beeke yaa jara keenna. Sharrillee ittuma uf beeke khayrii qofaa miti. Yoo asiin toltuu dalagu asiin hamtuu dalaga, hamtuun gartee khayrii jalaa nyaatti. Kana guyyaa qiyaamaa dhufanii warri inni zollome kuni guutuun isaa jalaa guuratan khayrii. Jalaa guuratan je'e bara hoo namni tokko gartee dhufanii jalaa dhabama isa go'ani. Waan inni gartee dalage san hin salaanna, hin soomanna, hajjii goona miti. Waan hajjiin itti ajajje godhi ba'adaa hajjiiti eega soomante hoo.

Aboo hunda keessa rabbi qooda addaa isin haa haasidummaa rabbi isin keessaa haa dhiqu aboo bishaan isaatin rabbi haasidummaa si keessaa haa dhiqu jaalala namaa malee jibba namaa galtee rabbi si keessaa haa dhaqu argachuun namaa gammachuu si rabbi sitti haa naqu milkii barbaadda namni yoo waa argate gammadiif jaalala rabbi biraa barbaadda yoo namni waa argate gammadiif gosa namaa seentee hin cirin ganda namaa hin cirin gosa namaa hin cirin nama hin tuqin Nama hin tuqin rakkataa yoo dandeette gargaari yoo dhabde dhiisi maaf akkana taata hin je'iniin qalbii sit caba sii galee harattan yoo dandeesse qarqaari yoo dadhabde yaa obboleessa keenna yaa obboleetti tiyya shamara dhaamsan sii dhaamu akka obbolumma sii dhaamu jira an amma akka obbolumma sii dhaamu jira oofachuu hin dandeettan dalagaa teessan yoo asii baatanillee garuu immoo waan dalaydan kana waan dalaydan tana fooloo guddisuu qofa hin laaliin nama shantaman na laala dhibba na laala dhibba shanii qofaa miti Bar beekta yoo namni dhibbi shan kumni tokko na laale an amma hasabuma kheyrii gurra irr ilma namaa naqeen rabbin sawaaba naa kenna yoo sharrii taate hoo warri ati follow kuma dhibba afur kun miliyeena lama miliyeena sadi jettu yoo hamtuu taate akkasumatti argataa beeki wallahi yoo hamtuu taate nama miliyeena kuma sadi Nama miliyeena afur yoo sharriin ati facaafte muuziqaan tokko ka ati gadhiifte nama miliyeena afur yoo gurra ka seenu taate guyyaa qiyaamaa Rabbiin si gaafachuu hin dhiisu nama miliyeena afur kana situ dilii dalaysiise nama miliyeena afurtu si laale dilii ati dalayde gaarii seya namni garii nama baay'inni namaa isa hordofuun miti obboleessa kiyya maal sii godha asumatti sirraa hafa Nama muraasa namni gartee waa risqillee itti argatu akkanumatti gartee beekkamtii qofa beekkamtii hin barbaadin dura beekomsa barbaadi beekkamtii hin barbaadin dura beekomsa barbaadi waan haasoytu ilaali xiinxallaa keessa galchi wanni an afaanii baafadhu kun ergamaan rabbii akki nuun jedhe aleyhi salaatu wassalam inna rajula inna rajula yatakallamu kalima namichi kalimaa dubbata dubbii takka ni dubbata dubbiin sun sa beynal mashriqi wal maghribi, dhihaa fi barii geetti dubbiin iddi dubbatu sun. Inni hamtutti hin beeku beeki. Facaate addunyaa geette gaafa kaane hoo nadaamaa isatti taati. Gaafa galmeen haqaa as bahe, gaafa mirmiri dhugaa sun as bahe laal. Gaafa agartee waan ati waan dalagde malee asii achi wanti hin sirreessine takka hin jirre jira bar. Wanni asii achi sirreessitu hin jiru. Wama dura sirraahetti dhaquudha malee. Homa dura sirraayetti dhaqu malee wanni achii as sirraawu takka hin jiru. Kanaafi obboleeyyan keenna warri shamarranillee warri gartee abbaa manaa keessan miitanii irra ooltanii osoo inni quba hin qabne gartee qaadii dhayxanii jaarsa si jaalatu hin jiru jettanii hin du'e jettanii takkii gartee hin bade waggaa torba jettanii sobaan buuftan warri dhiirarree warri mallaqa shamaraa gartee birrii hagana naa kenitu malee nikaa sirraa hin hiiku yookiin qabritti hin galta Wayiin akkas taata, sittillee hin hajamu, akka raahaa argattullee sin fedhu warri jettaniin hoo? Rabbi sodaadhaa isiniin jenna inshaallaa obboleeyyan keenna. Kanaafi warri nikaah keessan hin jaddada, hin jaddada, nikeenni keessan mushkilaa qabu. Dhaamsi akka hawaasaatitti ani isinii dhaamu, Warri buttaan wal fuutanii osoo zinaa waliit dalaydan nikeenni isin hidhame nikeenni keessan mushkilaa guddaa qaba itti saalfachuu deemtaa deebi'i sirreeffadhu deebi'i akka sirreeffatantu jira shari'aan islaamaa akka itti sirreeffatantu jira nuun jette namni dubartiin osoo iddaa jaarsaa keessa jirtu jaarsa wal lollaan jaarsi afaanuma takka si hiike jennaan deemtee herumte iddaa hin fixanne fedhu jaarsi deeffachuu dandaha namaa hin galu takkattima afaan isaati bar si hiik sin barbaadu naan jedhe inn sin barbaaduu tana aaridhaaf jee nama garii bar si hiikeyyuu hin jenneeni sin barbaadu jeen afaanumaan kanumatu hiikkaa ta'e dhaqanii heeruman ilmaan lama sadi dhalan gaafa kaan dhufani muhaadaraa yeroo dhageeffatan hamma jaarsi keessan issinirraa buusutti hamma qaadiin furmaata issini godhutti nikeenni keessan hin jiru ganaa eega ilmaan shan dhalte amma yaadatti seente laa hiraar